tunah hian in emm kan mizo milar te an nu te an tluk em an nu te hi vanglai rawn rual ta se an tluk ang em tih vel te hei an nu te nen kan rawn dah dun dawn a ehh tute nge an nu te ai hmel tha hmel an nu te hi an tluk em tih vel ha kan en dawn a chuan in a hei a hmasa ber erawh hi chu duhsaki leh lianpuia an ni thung a. Hei hian lo in classmate thin a nih hmel a Lianpuia leh Dusaki hei chu bul tanna khuh hawnna chauh a ni. Umm hei hi khawi government a government school tawh government school a ni hei tun hnu leh an hmel ah an tlei rawh lai hi chuan in hei an ti ve veng vawng khawp mai. Enge comment tur awm em? An chhang thlai tih ang. Chhang thlai char char. Ni an liam pui pui hmel tur em. Le tuna. Wow wow. Darching pui nia. Khobel nu la mo. Mel tha khop mai anu hi an atluk lo. Mel anu thalak hi a fiah lo tlat mai ma.

chuan tunge mary a nu pawh hi a vung dawn a nu kha khi chu tun ang hi ni se a tluk lo ang kha kha aw elizabeth zo dinpui te pawh ang deuh lek lek ti he tia hmanga tha lutuk tlat hei hi an lak hun lai ngaihtuah khan maw bakah mary chu chutiang te chu hmel tha ka ti lo hrim hrim a duhawm ve amah hi aw a hmeichhia tawp. A hmeichhia em em a chu zawng saw. A nu khi chu a hmel tha tlat a fiah. Chuan a nu a that zawk i ring tin a phawt mai na Mary in a nu a tluk lo chuan he Nu Nui Rualhleng Nu Nui a nu hi a fiah lo a mahse a hmai fang khi a tha lutuk a nu hi a hmel tha tuna pawh a hmel tha tih hriat ka in draw tir dawn nge.
Aa nu hi hmel tha hmel ka tih leh chu khi ti fiah loh rung chung bawk hian a hmel la fiah zel rawh he nu nui pawh hmel tha nu nui pawh hmel tha hei chu a min draw tir ang in draw maw nia draw mai rawh se chuanin Angelina Paul
hei hi Angelina Paul chuanin a nu hi a la tleirawl hmel khawp mai a nu tah hi chuan a hmel chhe mi a lo a nu hi a tluk ka ngem a tluk ang a hmel tha ka ti a nu ma ai angelina pawh e angelina i zawk hian a tluk i ring a a mi thi a kal mahse a nu pawh ni deuh hei Tunlai angin a nu hian makeup nen te an rawn chei vung ta se, hei a vun hi a nung tih kha a hriat ve reng ta a ni, a nu pawh hi maw. Mitmeng a fiah a siak hian a fiah tha tak a ni, ei zan thleng hnuaia ngam leh ngam loin min rawn melh ra mai se lo. Hei hi engtin maw? Angelina-i ka thlang. Angelina-i ka thlang a.
Hle, hete chu ka duh khawp a, a nu hi a melh tha lutuk lo tlat. A khum a nu. A nu a tluk tlat.
Maruati chu bakah a hmel tha telh telh. Aw, a hmel tha telh telh. Hei emaw lo vang hi nen ka ring, amah hi a nu lutuk vang hian a rawn kan hmel tha telh telh. Thlarau in a chei telh a, hemi taksa hmel hmai makeup ngawt lo. Thinlung chu ril thlarau Calvary Powder te kha Hauha khan kan kan hmuh hmel tha reng ang hian tute pawh hian ah a hmel tha reng a hmel tha tawh Malin i awm lawng tih kha ka duh lutuk a khal a han maw ber a na hei a hla dangah khanin ka duh lo ni lo in khami ah khan ka duh leh chuang tun hnai Malin i awm lawng khata khan ka duh leh chuan hei a nu a tluk phei chu khum zap.
Sangsangi.
Sangsang. Sangsangi hi a thlalak ber kher hi a lo fuh lo deuh a ni kan tah em maw. Umm a nu tluk hei pawn a nu hi a tha viau hmel ai mi pawi sawi chu kan hlau lutuk ka ka sawi mi pawi ka sawi ang tih chu ka hlau mahse a nu hi a tluk tlat a khum ka ti hle mah chuan a nu hi hmel tha lutuk tlat lo.

Pawi khawp mai le tawk hei hi hruaitei ehh peace fest ah khawhaia a rawn host a khawhai khuaa kan ni awk hi mahni hi khami tum khanin hruaitei quality hi ka hmu leh zual a chuan amah a lo hmel thatzia hi hei ka hriat chian leh zual phah ka ti a maw. a duhawm reuh a ka ti hruai te hi a nu nen khan han compare a nu hi khitah an deuh ni kan kan khawi
a nu tluk a tluk a khum a nu um a nu ai na tha baka an mahni kan hria maw nia an zia hian mi hi a lo ti hmel tha lutuk a maw dik hruai te phei chu a zei lutuk a mi kawm vel ang zawng zawng te baka tawng hi mawi zia maw ngaihthak a nuam sia.

electric veng ning ka hria tawh a khuta electric venga ning ka hria tek an tih electric venga nia college kan kal ve laiin an in chak deuh lawkah hian kan awm ve reng a ti Kevia amah taka hi chu a hringa hranin zuk hmuh chu har khawp mai a mahse. Hei, eng nge ni kha pa puite hun enan chan na kha adam ate ti ve ai ka thei ni o pa puite na pong sual pa puite debut kamo kamia kha nga te po han hei nuam hi ka lo ti ve veng veng top veng ril ruang khan mo a mel tha a anu poi mel tha an ti zel amo an seina hei sang te hi i then khat tan chuan a mel tha lo ti tur chi a chan chu ai A hmel tha tho ta, hmel hriam chi ni ve ta ni maw amah hi. Mahse, ka pa khian a tih thin chu, hmeichhe hmel tha chu an thin che hmel ram mai ni ti thin a. Chutiang hmel chu pu a nih chu Sangtei hi maw. Mahse nu hi chu a ngur chuai dup mai a. A nu hi ka duh zawk mai kei chu, ka duh daih zawk. Sangtei chu maw hman a hmel che lo a maw, mahse ka duh ang khan ka duh ang chin bawk lo.

a chhiat lo dan tur chu hei a thlalak black and white hlui lutuk ah pawh he tikhua khu tikhuan a lang thei a Rosie hi chu tun tun era ah generation ah kan hmu ta a makeup nen maw.
Mahse Rosie pawh hian a hmel ṭha lo. A hmel ṭha lutuk em, mahse kei pawn a nu hi ka beisei zawk a ti a ni.
Princess Diana i hmel rawt alo. Endemia englo vel a ang i khami Mizoina kum pinu hun lai, kum pinu rorel lai tih vel an nula chuan bawr a hmel ṭha ṭha lutuk chi kha a nih duh.
Engte daih daih chuan maw hmanlai Mizo hmeichhia te ka hre a, hmel ṭha tak tak nge. Hmeltha ang, hmeltha ang, hmeltha ang, hmeltha ho kha chu te rawh.
A chhan chu kei pawh ka ring thin a nih chu maw. Tunah hianin hei englo ho hi hmeltha tak tak ho hi nan thawh pawn an hmeltha chhe thei lo reng reng a, an sen suk vek a mak lutuk. I tun hnuai hian ka ring ve chauh khang kha, mi hnathawk hmeltha pangai hnathawk ka hmu a tih a rawn awm hian hmeltha kha ka awih ve chiah, an hmeltha em em ang. Khutah, khu khulaia mi tunge ni kha
Sangtei ni lo helai putar eh puvala puvala pa khan eh mi en vu vu a nang chu hmeltha hming thang lian chi a te pawh i an hlim i ti pu bawk an mawh eh chu daih chu sin lian chi eh min fak na chuan ka lawm pawl tak a ni ang aw che thei eh kei a hei hian tawp kha rang andrew a nia a pa hi. Main thread rawh khawp mai. Eighty five a nia sangsa ka sawm rip panga. Thlalak an tih fiah leh tawh ni maw? Umm a ni dawn ni.
Andrew hian. A inang anih kha. An inang khawp mai an hmai thlak hi an khabe an inang vek a. Mahse a pa hi a hun lai chuan a lak zawk mai thei a ni. Umm a mitmeng hi. Mitmeng ngawlh thin hi. Mitmeng hi i ngai pawimawh a ni maw? I ngai pawimawh lutuk. Mitmeng hian thu tam tak hei a zawm nghal thlap phei pah hi maw?
Bawlhhlawh phei chuan an zah dawn lutuk. A ni leh hmeichhia i enin eng in en hmasa ber ai an mahni hmela hmela hmela an mit an mit an mit i en hmasa ber a kei chu hmui ka em thin.
Hmui mawi ka hre ka hre hmui mawi teh hi maw? Chuan len ni e khati zawk kha aniang a viewer ten lo en tu ten e Tu an vai khan rawn thlang ve vek ro kan ti lo a, mah erawh chu khami in en zing ah kan en zing kan en ho zingah khanin tu kha nge a nu tluk a tluk lo in ngaih pawimawh zual a teh kha comment ah rawn dah ve reng reng lo aw lai kan beisei cheu a ni. Aw ka bula mi hi ehh Channa vak a ni.